Özüň bolup ýaşamaly. Guýmagursak zehin, ussat ýazyjy Akmyrat Şirowy ýatlap. Awtory, Keýik Umarowa. Ykbal duşurmasa duşurmaz eken. Menem onuň dogduk mekanda dünýä inip, ýörän ýollaryndan ýöräp, oýnan gollarynda oýnap, suwa düşen güzerinde suwa düşüp kemala geldim. Hatda düýp goşuna-da ençeme gezek bardym. Ýöne näme üçindir, onuň bilen duşuşyp, gürrüňdeş bolmak barada pikirem etmändirin. Ýogsam, saýlap alan ugrumyzam bir. Menem çagalykdan goşgy, makala ýazardym, dürli çagalar neşirlerinde çykyş ederdim. Bu ugurdan ýokary okuw mekdebini tamamlap, etrap gazetinde işlän ýyllarym hem onuň bilen gabatlaşmak mümkinçiligi döräpdir ahbetin. Onda-da Redaksiýanyň sürüjisi Narmämmet aga çenli oňa duşupdyr-da, men görmän galypdyryn. Bu hakda ýazyjy Ýagmyr Hudaýgulyýew Akmyrat Şirowy ýatlap ýazanda şeýle belläpdir, Bir gezek ýazyjylar bilen Kerkä gelipsiň. Meni idäpsiň. Pagtaçy raýon gazetiniň redaksiýasynyň sürüjisi Narmämmet Myradow soň duşanda, ol günki gelen ýazyjylaň arasyndan Akmyrat diýen sakgally biri Seni zol-zol sorady diýipdi. Ol günleriň senesiniň ýaş çaga bilen rugsatda bolan wagtyma gabat gelmegi biraz köşeşdirýär diýmesem, bu dörän mümkinçilikden peýdalanyp bilmändigime gaty gynanýan. Belki, men ondan edebiýat, žurnalistika babatda köp zatlar öwrenerdim. Belki-de, ol meniň halypam bolardy. Aradan ýyllar geçdi. Bu aralykda-da Ömür ýoly gysga bolan, üýtgeşik zehinli obadaşymyzy ýitirdik. Özüm halypalyga ýetip, onuň ýetmiş ýaşynyň dolmagy mynasybetli geçirilen ýatlama agşamyna gatnaşdym. Doganlarynyň, dostlarynyň ol baradaky ýakymly ýatlamalaryny diňläp, ýene-de öz-özüme sowal baryny berdim. Näme üçin ykbal meni oňa duşurmadyka? Näme üçin men onuň eserlerini aýratyn üns berip okamadymkam? Näme üçin? Näme üçinler dowamlydy. Ýöne men olara häzirem jogap tapyp bilmeýärin. Durmuşda şeýle ýagdaýlaram bolýan eken elbetde. Birdenem maňa söz berildi. Garaşmandym diýjek däl. Söz beriljegini bilýädim, çünki ýatlama agşamyna gatnaşan myhmanlaň ählisi çykyş etmelidi. Bu barada öňünden oýlanyp söz berilse Näme gürlejegimi alada edýärdim. Nähili ýagdaý bolanda-da baş alyp çykmalydym. Münbere çykanymda obadaşlarymyň nazarynda şu jümläni okadym. Bir mekdepde okap, žurnalistika hünärinden ýokary bilim alyp, bu ugurdan işläp, ýurduň ähli künjeginde döredijilik saparynda bolup, gazet-žurnallarda yzygiderli çykyş edip gelýäň. Türkmen edebiýatynda özboluşly yz goýan tanymal obadaşyň barada ýazyjylar, alymlar, şahyrlar, žurnalistler köp ýazdylar. Häzirem ýazýarlar. Sen näme üçin ýazaňok? Serimde aýlanan bu sözlerden soň, men özüm öňküden-de müýnli duýup başladym. Şonuň üçin köpçülige Taňry salamyndan soň ilkinji aýdan sözüm şu boldy, Men siziň ähliňizden, ilkinji nobatda bolsa, halypanyň ruhundan ötünç soraýaryn. Gysga döwürde uly hem manyly eserleri döredip, her birimiziň ýüregimizde Öçmejek yz goýan bu ynsan barada ýakyn günlerde neşirleriň birinde çykyş etmäge söz berýärin. Ýöne bu sözi men dil ujuna aýtmandym. Çünki obadaşym Akmyrat Şirowyň gaýtalanmajak zehinine, ömür we döredijiligine bagyşlan makalamy hyýalymda eýýäm ýazyp başlapdym. Akmyrat aga barada kän eşidýädim. Aşgabatda ýokary okuw mekdebini tamamlap, Leningrada, ýagny häzirki Sankt-Peterburga gidendigini, ol ýerde rus dilinde çeper eser ýazandygyny bilýärdim. Onuň eserlerinden Palçyk oglanjyk, ýagny Glinenýý malçik powesti ýazyjynyň öz durmuşyna bagyşlanansoň has gyzyklydy. Onda biziň önüp-ösen obamyzda bolup geçen wakalar beýan edilýärdi. Hojambaz ata galasy, Däli Jeýhunyň kenary, Gyzgyn çägeli Gyzylgum çöli, Jynly öwlüýä, Pagtaly meýdanlar, gumaksy ýollar, könejik klub, dury suwly güzer, sygyrlaryň paza äkidilişi, çekene mallaryň öňüni çekip barýan boýny jaňly geçi, olaryň ählisi maňa tanyş. Powestiň gahrymanlary hem obadaşlarymyz, mekdepdeşlerimiz, synpdaşlarymyz. Diňe awtoryň doganlary, daýy-ýegenleri däl, eýsem gahrymanlaryndan Merýem, Onuň ady üýtgedip alnan. Işankul däli, Bibinur apa dagynam tanaýardyk. Şonuň üçin powest mende uly gyzyklanma döredip, iki-üç sapar okap çykdym. Aslynda, ussadyň eserleriniň many-mazmunyny gaýtalap okanyňda has gowy düşünýärsiň. Akmyrat aganyň dogany Dolanaý hem-de ýegeni Annamyrat bilen on ýyllap bir synpda okadym. Dolanaý barada powestde şeýle ýatlanylýar, Meniň ýene-de bir uýajygym, öňem dördüsi bardy, doguldy. Onuň ady Dolanaý, ýagny doglan Aý. Ol ulalanda öz ady ýaly owadan bolar. Ýazyjy öz durmuşy bilen bagly her bir wakany täsirli beýan edip, halk arasyndaky däp-dessurlary, edim-gylymlary hem ünsden düşürmändir. Iň esasy hem milliligi öňe sürüpdir, ony inçelik bilen yzarlamagy başarypdyr. Powest şeýle bir özüne çekýär, ony eliňden goýman gaýtalap okasyň gelýär. Okan wagtyňda-da özüňi şol gahrymanlaryň arasynda, wakalaryň içinde ýaly duýýarsyň. Ýazyjynyň ýaşlyk ýyllarynyň kynçylyklary, ýowuz synaglara döz gelşi, şowsuz söýgüsi, paşmadyk arzuwy baradaky tolgundyryjy gürrüňleri okyjyny has-da gyzyklandyrýar. Ýazyjy Ýagmyr Hudaýgulyýew, Palçyk oglanjyk powesti ara alnyp maslahatlaşylanda jedelli bolandygyny ýatlap geçipdir. Moskwaly ýazyjy Semýon Şurtakow şonda şeýle diýipdir, Siz ussatlarça rus dilinde ýazyp, Türkmençe, onda-da juda ajaýyp türkmençe öwüşgin bermegiň hötdesinden gelipsiňiz. Akmyrat halypanyň özi bolsa bu barada, Men eserimi rus dilinde ýazsamam, hamyr maýasy türkmençedir diýip belläpdir. Merýem we Baky, Erem bagy, Aýyň astyndaky duşuşyklar, Älem ruhy, Durmuş gämisi, Guýmagursak zehiniň ýazan powestleriniň haýsy birini alsaň-da, olarda milli ruhy, milli terbiýäni, edep-ekramy, türkmen medeniýetini, dini garaýyşlary duýmak bolýar. Şunuň özem rus dilinde eser döreden obadaşymyzyň hiç wagtda hem, hiç bir babatda-da ene topragyny daşlaşmandygyny, uzak ýyllar alys ýurtda ýaşan-da bolsa, ýüreginiň mydama ata Watan, Ene toprak diýip, urandygyny aňladýar. Ol türkmen halky barada şeýle ýazýar, Türkmen dünýäniň bar halky üçin görelde alarlyk häsiýeti bilen beýikdir. Doganlary, mugallymlary, deň-duşlary, galamdaşlary, bile tirkeşen dostlary Akmyrat Şirowyň beýik adamkärçilik sypatlaryny ýatlaýarlar. Şonuň bilen birlikde hem onuň adaty ynsanlara meňzemeýän, Täsin häsiýetli, dünýä düşünişiniň, pikir ýöredişiniň hem ilden üýtgeşik bolandygyny, hyýal dünýäde gezendigini belleýärler. Ol jahankeşdelik edip, il-ýurt aýlanypdyr. Köp-köp kitaplaryň gatyny agdaryp, dünýä edebiýatyny öwrenipdir. Lermontowy, Maýakowskini, Tolstoýy, Puşkini, Jek Londony, Balzagy, Erenburgy, Dikkensi, Çingiz Aýtmatowy, Rasul Gamzatowy okapdyr. Köp okamagy, köp bilmegi, tebigaty, durmuşy, ykbalyňy söýmegi, sazyň ruhuna siňmegi, paýhaza boýun egmegi, gowudan-gowy zatlary gözlemegi, tapmagy, döretmegi, arzuw etmegi beýlekileri-de ündäpdir. Durmuşda özüň bolup ýaşamagy, özüňçe düşünmegi tekrarlan ýazyjy şeýle diýýär. Ilki başda biziň hemmämiziň öz bolşumyz bolýar. Soňra bolsa daş-töweregimizi syn edip, hyýalymyzda aýlap, olara öýkünip başlaýarys. Tebigy boluň. Durmuş bilen oýun etseňiz, utularsyňyz. Sebäbi durmuş köpi gören oýunçydyr. Akmyrat aga döredijilik ýoluna heniz sekiz-on ýaşlaryndaky oglanjyk wagty şahyrçylykdan başlanda bolsa, soňra ýazyjy, edebiýatçy hökmünde tanaldy. Onuň rus dilinde ýazan eserleri elden-ele, dilden-dile geçdi. Kitap bolup çapdan çykdy, dürli neşirlerde çap edildi. Palçyk oglanjyk, Erem bagy, Älem ruhy kitaplary türkmen diline terjime edilip, okyjylara ýetirildi. Dünýä meşhur şahsyýetlerden Aleksandr Gouberg, belli türkmen ýazyjysy Akmyrat Şirow barada. Akmyradyň döredijilik ugry özboluşly bir dünýädir diýip bellese, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejepow, Akmyrat Şirow päkligiň, halallygyň, ylhamlylygyň, hoşniýetligiň nusgasydy. Ol öz pikir hem duýgy giňişligi bilen dünýä edebiýatyna goşant goşmagy başardy diýýär. Şahyr Döwletgeldi Annamyradowyň şahyrana setirlerinde bolsa şeýle jümle bar, Gysga ömründe mähribanlyk duýgulary bilen köňülleriň küýsegine öwrülip ýaşan Akmyrat Şirow dünýä edebiýatynyň bossanynyň ter gülleriniň müşk anbaryny döredijiligine siňdirip, özboluşly milli proza döreden gaýtalanmajak türkmen ýazyjysydyr. Biz ýazyjynyň gögi gan daman obasynda onuň doganlary bilen bir saçagyň başynda jemlendik. Olar öň köplükdiler. On dogan üýşen mahaly toý mähellesi ýalydy. Häzir Selbinýaz, Meňinýaz, Güljemal, Gülzire, Tagan dagy bar. Bereketli saçagyň başynda Akmyrat aganyň özi bilen birlikde uýalary dolanaýdyr Erkegülüň, inileri Çarydyr Nurmyrat neresteleriň ýerleri boş dur. Doganlar bu gün olary-da mähribanlyk bilen ýatlaýarlar. Agam hiç wagtda durmuşyndan zeýrenen adam däl. Çagalygyndan şeýledi. Deň-duşlary bilen degşip-gülüşmäni gowy görerdi. Orta mekdebi tamamlap, ýokary okuw mekdebine diýip, Öýden çykyp gidenden soň onuň gören kynçylyklaryny bizden kitaplaryndan okap bildik. Köplenç öýümizden daş bolmadyk Hojambazata galasynyň üstüne çykyp, uzaklara seredip oturardy. Dünýäni göresim gelýä diýerdi. Ol bu arzuwyna ýetdi. Ýöne göwün söýen gyzyna welin ýetip bilmedi. Bu agama agyr degdi. Gaty agyr degdi. Merýem we baky olaryň ykbalyna bagyşlanan eser. Onuň arzuwlary, etsem-goýsamlary kändi. Türkmen diýen beýik millet dünýä tanalmalydyr diýerdi. Şöhratly taryhymyza bagyşlap Oguzhan Türkmen barada eser döretjekdi. Görogly filminiň ssenariýasyny hem soňuna çenli ýazyp ýetişmedi. Ol baka, ýagny özüne bagyşlanan powestleri jemläp, roman döretjekdi. Ony Syrnama diýip atlandyrjakdy. Syrnama-da ýazylmady. Agam pahyryň özi-de biziň üçin entek doly açylmadyk syr bolup galdy diýip, Selbinýaz Şirowa gözüniň owasyny ýaşa dolduryp ýatlaýar. Ýazyjynyň okan mekdebine, ýagny Lebap welaýatynyň Hojambaz şäherindäki sekizinji orta mekdebe Akmyrat Şirowyň ady dakyldy. Ol ýerde belli türkmen ýazyjysynyň ömri we döredijiligine bagyşlanan muzeý döredildi, heýkeli oturdyldy. Akmyrat Çiribiň ýaşap, önüp-ösen köçesi onuň adyny göterýär. Iň esasy bolsa, ol öz dogan-garyndaşlarynyň, obadaşlarynyň, dostlarynyň, okyjylarynyň ýüreginde ýaşaýar.